Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип эндәшәм мин үземнең блогта. Шуңа күрә тамашачыларны да сәламлим, сезне дә сәламлим. Бу каз янында очрашабыз. Ә, беләсезме ни өчен каз монда тора, һәйкәл? Ни өчен нәкъ менә Мөслимдә? Җавап бирә аласызмы сез? Ә, Мөслим дан тота казлар белән. Шуңа күрә монда сезгә каз һәйкәле. Мин сезгә әзерләдем сораулар. Болар барысы да казлар турында, чөнки сез Татарстанда казлар белән дан тота торган районда яшисез. Сездән дә яхшырак белүче юк казлар турында. Шуңа күрә беренче этап булачак, мин сезгә сорау бирәм, менә һәрберегез җавап бирәчәк. Кем дөрес җавап бирә, шуңа бер балл булачак. Беренче сорау. Ә, бу ә, һәйкәлне сынны ясаган скульпторның исеме ничек? Вариантлар булачак, курыкмагыз. Беренчесе Әхмәт Фәйзи, икенчесе, Кадыйм Мирхәт, өченчесе, Фазыйл Шиһапов, дүртенчесе, Кирам Сатиев. Истә калдымы сезгә? Әйдәгез, хәзер алайса башлыйбыз. Э, Булат, син ничек дип уйлыйсың? Кайсы вариант дөрес? Кирам Сатиев. Син Кирам Сатиев дип уйлыйсың. Кәримә, син ничәнче дип уйлыйсың?
Әхмәт Фәйзи.
Әйе. А, Алга таба елма син нәрсә дип Бишенче, Ничек? икенчесе. Икенчесе, икенчесе безнең хәзер. Икенчесе безнең Кадим Мирхәт иде. Син ул дип уйлыйсың, әйме? А, Алга таба Алсу. Э, Беренчесе же. Беренчесе синең үз Әхмәт Фәйзи. Мгм. А, Һәм Ангелина ничәнче вариант? Беренче. Беренче. Беренчесе Әхмәт Фәйзи. Дуслар, кызганыч, берегезгә дә бер бал эләкми, чөнки әлеге сынның авторы Фазыл Шиһапов. Шуңа күрә әйдәгез, икенче сорауга күчкәндә, яхшырак яме башыгызны эшләтегез. Монда баш эшләтү түгел, интуиция. т- э, Ә интуиция кемнәрдә яхшырак эшли дип әйтәләр? Дөрес, хатын-кызларда. Мин сиңа бал куяр идем, әйме, Кәримә, ләкин куя алмыйм. Ләкин менә икенче сорауда сиңа бал оту мөмкинлеге булачак. Әлеге сынның биеклеге нинди?

Җәмәгать, кызганыч, э, бу этапта да берегезгә дә бер балл эләкми, чөнки әлеге сынның биеклеге 3 метр да 50 сантиметр. Ярый, әйдәгез өченче вариантка. Күчәбез сорауга. Ә, Әлеге скульптураны сынчы, без инде аның исемен белдек, Фазыл Шиапов Күпме ясаган, менә вакыт ягыннан, ничә көн, ничә ай. Беренче вариант, бер ел буе ясаган моны, әйме? Икенче вариант, ярты ел. Өченче вариант, ике ел. Һәм дүртенче вариант, өч айда ясап бетергән. Ничек дип уйлыйсыз? Мурат, син нәрсә дип уйлыйсың? Өч ай. Өч ай. Аңлашылды. Кәримә, син ничә? Ярты ел. Ярты ел. Ә, алга таба Елмаз ничек дип уйлыйсың? Ярты ел. Ярты ел. Ә, алга таба Алсу Ярты ел. ярты ел һәм ә, Ангелина нич- Өч ай. Өч ай. Димәк, Мурат белән Ангелина уйлыйлар өч ай дип. Һәм сезнең вариант дөрес түгел. Чөнки ярты елда Кәримә, Елмаз һәм Алсу берешәр баллга ия була. Әйдәгез бер-беребезгә кул чабыйк. Менә шушы өч кешене ниһаять ачып җибәрдек турнир таблицасын. Әйдәгез күчәбез хәзер чираттагы сорауга. Хәзер казларга күчәбез. Казларның максималь очу тизлеге күпмегә җитәргә мөмкин? Менә машина йөрткәнегез бармы берәрегезнең? Рульдә утыртып. Менә бар, именно син максимально ничә километр тизлек белән йөргәнең бар микән? Менә сез бит велосипедта килдегез, әйме, өчегез? Ә сез максимально нинди тизлек белән йөрисез дип уйлыйсыз? Менә Елмаз егетләр, сез ничегрәк уйлыйсыз? Максималь 50 километр тизлек белән йөрмисез бит, әйме? 25 дип уйлыйсың, әйме? Менә сез 25 кеше, әйме? Менә уйлап карыйк. Ә казларның максималь шул тизлеге

Чөнки максималь 70 километр сәгатенә оча алалар икән. Бу сезнең теге ишек алдындагы казлар түгел. Алар гөк казлары. Ә бар бит инде кыргый казлар. Шуңа күрә аларның менә шушы максималь тизлеге 70 километр сәгатенә. Күчәбез тагын бер сорауга. Вариантлар белән соңгы сорау булачак, шуңа күрә яхшылап уйлагыз, яме? Кыргый шартларда э, кыргый шартларда казлар ничә ел яшәргә мөмкин? Менә этләр ничә ел яши дип уйлый аласыз? Менә кемнәрнең этләре бар, мәсәлән, өйләрендә? Этләре юк, мәчеләр бармы? Нишләп мәчет төнлеме мөслимдә халык? Юкмы? Мәйләгез алайса казлар турында уйлыйк. Беренче вариант биш елга кадәр яши алалар, икенче вариант, ун елга кадәр, өченче вариант, унбиш елга кадәр һәм дүртенче вариант, егерме елга кадәр. Бу йорт каз, казлары түгел, ә нәкъ менә кыргый шартларда очып йөри торган, яши торган казлар. Башлыйбыз э, Мураттан. Ничә ел яшидез? Унбиш. Унбиш ел.
Кәримә? Егерме ел. Э, алга таба Елмаз. Утыз. Утыз. Утыз дигән вариант булмады. Әтиле булдымы?

Беренче вариант шуның белән тәмам. Әйдәгез, кул чабыйк әле бер-беребезгә. Афәрин. Хәзер күчәбез икенче этапка. Монда инде сезгә вариантсыз булачак. Кул, э, кул күтәрәсез һәм җавап бирәсез. Бу очракта дөрес җавап биргән кешегә 2 балл булачак. Сез әзерме? Төн. Туймадыгызмы әле? Андый сораулардан. А Кайсы илдә, гомумән, алар казлар бик борынгы кошлар булып саналалар. Аларны хәтта тавыклардан да илтәрәк кулга ияләштерәләр кешеләр. Менә кайсы илдә беренче булып казларны кулга ияләштерәләр. А домашний будет ягны. Кемнәрнең ниндирәк вариантлары бар? Кайсы кайсы илдә? Бу чит ил. Бу беләсезме? Бу шунысы әйтәм, бу Европа түгел. Ягъни Великобритания, э, анда Германияләр түгел. Кайсы ил дип уйлыйсыз? Бик зур ил. Аларны бөтен кеше белә шушы ике илне. Ничек? Россия. Россия? Юк шул. Россиядә соңрак кына. Россиядән дә иртәрәк өлгерәләр аларны ияләштерергә. Казахстан. Казахстан? Юк шул. Якын киләсе дип әйтелми, әлегә якын түгел. Бу бик зур илләр. Берсе менә бик зур ил. Һәм бик борынгы. Сез аларны беләсез? Кытай.
Дөрес.
Беренче вариант Кытай. Елмаз дөрес җавап бирде. Һәм тагын бер ил бар. Елмазга әйдә ике бал куйып инде һәм икенче ил бар. Беләсең, мин сезгә хәзер подсказка бирәм. Папирусларны беләсезме? Папирусларны үткәнегез бармы тарих буенча? Элек без язганнар заманында папируска хайваннарның тирен Тиресенә әйме? Исән мисез? Соңга күрсәгез, монда минем кебек әбиләр юк икән бит. Сез чырашыга килдегезме? Әйе. Алай икән, без инде башладык әйме, ләкин сез җан атап тора аласыз. Без базар турында сөйләшәбез. Менә мин яшьләрдән сорадым, беләсезме ни өчен монда каз сыны тора? Берәү дә җавап бирә алмады. Ә сез җавап бирә аласызмы? Басра танышыйк әле сезнең белән. Минем исемем Эльмира була. Эльмира апа, ничек дип уйлыйсыз, ни өчен нәкъ менә каз сыны тора монда Мәскәүдә?
Ну, козлар бит инде алар теге аерым-аерым яшәмиләр дип беләм. Менә ата коз, ана коз. Әйе. Була шуга дуслык билгесе дип аңлыйм мин аны. Әни өчен нәкъ менә Мөслимдә шушы козга куелган һәйкәл. Чөнки Мөслимдә кошчылык бик нык алга киткән. Әйе. Һәм

Казлар монда юкка гына түгел. Димәк, Мөслимдә, мин әйтәм, димәк, сез Мөслимдә булгач, димәк, сездә каз сездән дә казлар турында яхшы белүче юк дип. Бай менә Татарстанда. Шуңа күрә казлар турында мин сораулар бирәм аларга. Менә әйдәгез инде, апа, сез дә кушылыгыз әле. Мин сорау бирдем. Кайсы илдә беренче булып казларны кулга ияләштерәләр? А домашний вот. Менә Елмаз безнең җавап бирде Кытай дип. Ләкин Кытай белән бер рәтен тагын бер ил бар. Кайсы ил дип уйлыйсыз? Ә? Индия. Индиягә якын. Шулай ук бик борынгы ил. Япония. Юк, Япония түгел шул. Кызлар, сездә тагын нинди вариант бар? Менә мин папирослар дип әйтә башладым. Бу бик борынгы цивилизация. Италия түгелдер инде. Ә? Италия түгелдер. Юк, Европа түгел дип әйттем. Әйе. Менә бер, бер тагын сезгә сүз әйтәмиме? Сразу әйтеп бирәсез. Ну, ул чакта алайса 2 балл түгел, 1 балл куячакмын. Фараоннар иле. Австралия. Египет. Фараоннар иле. Египет. Египет. Дөрес, Алсу, Египет. Татарча саның була Мисыр. Димәк, без хәзер куябыз Алсуга бер бал. А, Күчәбез чираттагы сорауга. Бу шулай ук казлар турында. Ни өчен казлар суда батмый? Канатлары бар дип уйлыйсың? Ә, Бәлки хаклык бардыр, ләкин бу дөрес вариант түгел. Аяклары белән Юк.
Ни өчен алар, мәсәлән, аларга менә бөтенләй юешләрен бетеп суга батмыйлар?
Суд. Ә?
Суд.
Юк.
Бу да шулай дөрес вариант түгел. Авыр. Ә?
Авыр.
Ну, аларның ниләре суд үткәрде?
Әй, ә нәрсә хисабына үткәрмисез? Ни, нәрсә, ни өчен менә шушы суд, яни үткәрмимез? Тәне өстендә әле башка әйбер бар. Мамык. Әйе, ә ни өчен? Менә нәрсә? Мамык һәм каурыйлары су үткәрми торган. Ә ни өчен үткәрми?
Ни өчен үткәрми шул? Ну шундый май булып чыгара. Дөрес, Эльмира апа.
Чөнки аларның шушы э, каурыйлары, алар май бүленеп чыгара аның тәне. Шуңа күрә выражение бар шундый, как в гусе вода. Ягъни су тия, ләкин ул төшеп китә, аның сеңмичә генә. Шуңа күрә Эльмира апа сез Кебал. Ни өчен? Ә, ни өчен йорт, йорт кошлары, базлары, ерак аларга, араларга оча алмый икән? Монда шулай ике җавап, әйме? Әгәр дә бер кеше ике җавабын да әйтсә, ике балл булачак. Әгәр дә берешәр вариантны әйтсәгез, берешәр балл булачак. Ни өчен йорт кошлары, менә чалыштырып карыйк әле, кыргый базлар белән һәм йорт базлары.

Оча торган казларның муеннары озын була, нилә юкмыкы юкмы? Юк, анда түгел хикмәт. Ашарга асрыйлар, әйме? Менә шушы юнәлеш буенча әйдәгез уйлыйк, менә аларны асрыйлар, әйме? Менә шушы асратып аларны ашаталар бит инде, әйме? Димәк, Менә шушы юнәлеш буенча әйдәгез фикер сөрик, үлик. Кыргы казаралар, ушалар ашарга эшләргә а, йорт хәл. Менә, менә бу логика дөрес, әйме? Логика дөрес, ашау белән бәйле. Ашау белән бәйле. Ах, суда балкошлар. Ничек?
Суда балкошлар. Ә, минемчә, болар Сез ашый, әгәр дә йорт казларын су буена чыгарсаң, алар шулай ук ашый алалар. Йорт казларына әзерне бирәләр, алар Менә, менә бу юнәлеш дөрес, ашау белән бәйле, ашау белән бәйле. Ләкин нәкъ менә ашауга гына үләгез, үләгез әле бераз. Менә күз алдына китерик, менә йорт казлы, име? Һәм менә кыргый кат. Менә янәшә куйсак, ниндирәк аерма килеп чыга. Һәм менә шушы аерма хисабына йорт кошлары, казлар оча алмый. Алар очалар, ләкин алар бик кыска гына аралыкта, әйме? Теге белән таудан төшәсе булса, кылана кылана төшәләр дә, аннан соң барыбер килеп төшәләр. Очып китә алмыйча. Ә?

Икенче вариант, чөнки йорт казлары алар авыррак. Шуңа күрә алар менә шушы авырлыгын күтәрә алмый аларның канатлары. Ә кыргый казлар алар җиңелрәк, шуңа күрә менә монда тегеләр симез, ә болар җыйнак гәүдәле. Шуңа күрә тегеләр оча ала, ә бу оча алмый. Хәзер күчәбез өченче этапка. Мин өстенлек бар яшьләрнең, чөнки аларга алдан әйткән идем бу вариант этап турында. Кайсы Җырларда казлар телгә алына яисә казларга багышлап җырлар җырлана. Әйдәгез, исемнәрен әйтеп, бу этапта һәр әйткән җавап өчен шулай ук булачак ике балл. Һәм җырлап та күрсәтсәгез, тагын бер балл булачак. Димәк, өч балл булачак. Кыргызлар артыннан дигән бар инде, менә кем җырлаганын гына
Так, кыр казлары артыннан име? Ә, кем җырлый аны? Менә җырлап күрсәтсәгез. Әйдәгез, җырның исемен генә түгел, ә, берничә шул хотя бы бер юлы. Зөһрә Сәхәбиева җырламый. Менә ничектер бер элекке җырчылар җырлый бит инде аны. Әйе. Бу бит инде кыр казлары артына элекке җыр инде. Әйе. Реестр.
Мин мин дә менә сез әйтмичә мин аның исемен төшерә алмыйм. Яшьләр җыры. Менә балалар бакчасында, белмим, хәзер җырлыйлар микән? Менә без Рәхәтләнеп җырлый идек. Ә мин аны бераз уйлагыз әле. Әгәр дә әйтә алмасагыз, мин ни, көйләп күрсәтәм ул җырны. Миннән начар көйләүче чыга инде, дуслар.

Элек тагын уйлыйк әле каз турында. Өйгә чыга алмыйм дип, менә кыр казлары артыннан дигән җыр бар иде ул. Борынгы җыр, менә кем җырлаган. Беләсезме, ә, Динә Гарипова җырлый. Кыр казлары оча җырлап, кайт аваздай, тынлык ярып йокыга, йокыга. Белмисез, әйме? Ә нинди җырлар тыңлыйсыз? Нинди татарча яраткан җырларыгыз бар? Яшьләр, әйдә, Ангелин, синнән башлыйк. Иң яраткан татарча җырың? Вообще белмисең. Туган якны да белмисең, ә сәяхәттә кой җырлый. Туган якка юл тотамын, туган як, туган як. Белмисең ул җырны? Асу өйрәтерсең әле, яме? Менә Мөслимдә яшәп, татар җырларын белмичә яшәү бер дә яхшы нәрсә түгел. Асу, синең нинди яраткан татарча җырың? Ничек? Белмисең? Элвин Грейны беләсеңме соң син? Яратмыйсыңмы аны? Менә шулай. Ришат Тухватуллинны беләсеңме син? Менә. Алай яратасыңмы син? Фирдүс Тямаевны беләсеңме? Менә бит күпләрне беләсең син. Ә Елмаз синең нинди яраткан татар? Туганяк. Ә? Туганяк. Юк, әйдә башка җырны. Ай, бу миннән подсказка булды. Ярый, бу капалы сорау булды. Алсу синең Ай Кәримә гафу. Бәхеткә шәхескә. Ә, кем, кем башкаруында? Аны бит бары Ялла төркеме җырлый һәм тагын Венера апа кем башкара әле аны? Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта китсен. Ну, кем, кемнең җырлыйсы килә, җырлыйлар. Мара, синең нинди яраткан җырың бар? Белмисең? Ә җырчылардан кемнәрне яратасың син? Б- Кем, Ришат Токатуллинны беләсеңме? Белмисең? Салаватны беләсеңме син? Салаватны да белмисең.

4 балл җыя безнең Эльмира апа. Димәк, беренче урын аңа була. Әйдәгез, көчле алкышлар белән котлыйк әле Эльмира апаны. Алга таба икенче урынга баллар саны ягыннан чыга безнең Елмаз 3 балл. Әйдәгез, алкышлыйбыз. Аннан соң

Хәзер мин Кышлавай шикеллеме Мәскәүдән алып кайткан бүләкләремне чыгарам. Беренче урында Илмира апа. Илмира апага сез әле видеоны карарга өлгермәгәнсездер. Сез инде сез карап барырга тырышам инде мин. Менә Илмира апага беренче урын алган өчен Без тапшырабыз әле яңа табадан гына төшкән бер бүләк. Эльмира апа нәрсә дип уйлыйсыз? Менә табадан әле күптән түгел чыккан бер әйбер. Мин аны инде күп тапкыр сөйләгәнем бар. Әйт. Менә кемнең китабы? Оныттым э, менә. Зифа Кадыйрова.
Кадыйрова. Сезгә эләкмәдеме әле ул әлеге? Юк, юк. Менә шулай итеп, менә аның яңа чыккан китабын Эльмира апага без тапшырабыз. Рәхәтләнеп Рәх- утырырсыз, яме. Рәхмәт бик зур.
Әйдә, чаклап калыйм мин сезне. Эшегездә уңышлар сезгә. Амин, амин. Бик яратып карыйм тапшыруыгызны. Рәхмәт. Менә весапит, сез дә весапитта йөрисез бит. инде. Әйе, әйе, әйе. Весапит катланып, менә теге баштан сез Чаллы ягыннан килгәнсездер. Әйе, шул бик, микро- әйе. Шуннан килдем, менә весапитым атлады. Ого, әле күрсәтербез, яме йөреп. Юк, Нишләп?
юк, ул бит э, ни весапит түгел инде. Простой bir сәбәп кына. Булсасын.
Так, икенче урын безнең Елмазга эләгә. Елмаз, сиңа Мәскәүдән кайткан бүләк. Моны кызларга бирер идем, ләкин кызлар бергәләшеп карарсыз. Менә бу ны күргәнегез бардыр Эльмира апа минем, әйме? Укып барам. Әйе, бу 58 татарча хат салынган банка. Монда менә карагыз, лав ис сагызлары да бар. Монда матур-матур теләкләр бар. Барлыгы 58 теләк. Ачасыз, Карыйсыз, укыйсыз гаиләгез белән бергә, яме? Минемчә, бу сезгә ошар дип уйлыйм. Әйдәгез кул чабыйк әле Елмазга. Алга, алга, алга. Димәк, безнең өченче урында Кәримә белән Алсу. Нидә ике төрле бүләк? Берсе, менә безнең Мәскәүчә дигән тапшыру чыга башлаган иде узган елның ахырында, ләкин туктап калды. Ә, ләкин без аны ток-шоу форматында ә, дәвам иттерәчәкбез. Ә, шуңа күрә безнең ток-шоуның шундый символы бар, бу татарча милли матрешка. Менә бу бар мондый бүләк, һәм икенчесе файдалы календарь. Бу ватан Татарстан чыгарган. Монда күбрәк әниләрегезгә туры килер. Шуңа күрә, кызлар, ә, сез менә урын алучылар, кайсы Бүләкне кем ала? Кайсы вариант күбрәк? Сиңа календарийме? Алсу, сиңа, димәк, Кәримә, ә шушындый матрешка. Әйдәгез, күз салабыз. Һәм алга таба, алга таба безнең калды татарча автоябыштыргычлар. Машинага шулай безнең әйтче актив рәвештә чыгара. Менә безнең калды Ангелина һәм Мурат. Карагыз, менә монда бик күп наклейкалар, әйме? Менә Ангелина белән Марат, килегез әле, карагыз әле. Менә боларның кайсысын сез алырга теләр идегез? Менә карагыз, болар текә егет. Моны машинага да ябыштырырга була, я холодильникка. Әлдермешкә кайтам әле. Үзең шундый. Әйтәләр бит кызларны э, граната тоткан маймыл белән чагыштыралар, әйме? Шуңа күрә, әгәр дә менә хатын кызларга бөтен кешеләргә җавап. Кем шулай дип уйлый, димәк, үзе шундый булып чыга. Алга таба Бар, Галигә барам әле. Аны ишеткәнегез бармы җырны? Хамдина Тимергалиева җырлый. Галигә барам әле. Юк, реакция юк. Мин аны яратам, ягъни бу өчпочмак яратучыларга кагыла. Алга таба, алга таба калды. Чәкчәк бармы? Бу теге типа семки есть, но монда семки урынына чәкчәк. Алда табы, чәкчәкле. Анан соң алда гөл артса тәтәк, бу мишәлләр иң яраткан шундый гыйбарәсе, выражениесе. Һәм анда карый беләсезме? Ә, менә карама алай күз тидерерсең. Аны ничек сезгә? Кызыкмы? Һәм машинада бала бар. Менә бу бик актив рәвештә моны алалар, чөнки еш кына шундый бар бит, урысларда да в машине есть ребенок дигән. Димәк, менә бу татарчасы белән дә һәм берәрсен тагын бер кечкенәсе бар. Ә менә бу тәти кыз. Менә. Сән кирәк түгел димме менә тәти кыз. Димәк, менә мин сезгә күрсәттем, ә менә монысы әле бар. Чәй эчәбезме дип аталган. Вариантлар күп, башыгыз буталгандыр, кызлар, э, егетләр Марат белән Ангелина. Кайсысын сайлап аласыз? Үзең шундый. Ә, менә. Сиңа котлыйбыз. Эләс кул чабык әле Ангелинага. Әфәрин. Һәм Марат, сиңа кайсысы ошады? Машинада бала бар. Ә, машинада бала бар.
Сез машинагыз бармы соң? Юкмы? Ну, булыр алла берсе. Иң мөхиме менә беренче адым бар. Мондый ябыштыргыч булгач, димәк, машинада булырга тиеш дигән сүз, әйме? Әйдәгез, Моратка да кул чабыйк. Шулай итеп, э, тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт, сезгә бик зур рәхмәт.